Aya, un nade joka Janam? Ageno nu riyo maber, joma uh, joma pok oriyo dhi riyo maber. Riyo en gani Riyo en eh, bedo ni ibet nade. Koso kichiemo. Uh, inya riyo chilo, inya riyo kech. Riyo en aina period mibedo go from okinyi. Ochakre time mane? Nikech gokinyi ok onego bed ni riyo. After la, after saa auchiel hmm. eka onego bed ni question mar riyo nade applicable. Duk. Okinyi nyaka odhiambo. Okinyi nyaka saa abiriyo kanyo. Okinyi pok ji oriyo. ema wacho ni koro period period no ema eh. iluongo kamano koro ka ang'oro musa aboro eh, eh, inya penjo wadu iriyo nade ariyo kech ariyo chilo eh ariyo tich bas ah. kochakre kanyo ageno nuriyo maber jo kanyana mwaro ko weche machielo mar magenga mm. kapok wadhi mbele wakwayo ni kapok subscribe please subscribe mm. uh, ka in gi comment moko inyandiko na subscription nigo ema ki subscribe to wabiro yudo alot moko mwanyalo uke sedegi kik wabi uka ka sedewa olil donge e kik wabi ga gachiel e koko e. subscribe te ka chieng' moro wabro biro ga dek ang'wen mm. wang'o chakie leny wan mabet nade ma wang'o ok leny ne joka mm. yana e chenro ma kawuono ni pod wan ne e kinde wa makuyo wan kaka joluo pod waywago jatendwa mm. baba tinga mm. magoro tero mm. ratego nindo lolo kolando mm. mara modino Wach malich ahinya. Eh, kapod waywago baba wa kilo wa mbaka mwadogo kawuono. Faminas? Yes. Baba no yik within 72 hours. 72 hours? Yes. Ok, ne owacho 72 nokadho 72 hours joka nochiwo exemption mm. nikech nondiko will mm. kok nong'e nodhi tho oko koro one day nomiye extra mar kele ka mm. koro 72 hours kikwano maber nokwan koseland ka Eh, kosechopo. Ok nodhi bet applicable nikech notho oko. Wachno ka nochopo na nowuon no awinjo ka gima ok en ka gima Raila ema owache. Mhm. Kata ni Raila nowache. Nikech the last time mane sirikal noiko Aluo kingpin kata Jaluo maduong' mm. ne en Tom Mboya mane giko piyo ahinya. To kaluwore gi tho mar Mboya to gi kaka noyike piyono to ne ketowa gi penjo mang'eny ne sirikal. Mboya noyik bang' ndalo adi? I've never been killed. Eh, Mboya noyik embe nene just a matter of days Hmm. just a matter of days Eh, but mare cha Eh. ne nitie controversy mang'eny. ne giwacho ni gimomiyo niyike piyo kamano nikech ne kelo koko Koko. eh. to koro an be ka winjo kama- ka 72 hours ni owachi to awacho ni eh, To Raila to ne nyalo kelo koko mana ka gima onege ok en gima oyangore. Koro mokwongo mm. adhi wuoye Raila gi 72 hours. Mm. I support 72 hours mm. to mbele kuja ok support Raila. Is Raila to pogre gi ji. And on normal people, mm. an ma e tekna. Ase mm. follow Raila on gigo kabisa. Mm. Ing'eyo kaka ahero gik joluo manini cultural. Through Raila ni mm. emna winjo ko emna fwenye ni joluo kano tho to mm. ne ne kotho kawuono kobudho mm. to kiny. Kobudho ne iketo rabolo tiole piti kiny ne yike. through Raila ni. Mm. Ma iko mar budho gi jini neno mna ka koro wasungu osechako donje gi ng'ati mo kendo. Ng'ati nyatere mo chari bende. Ido yiki to wuodi pod onge kalcha wa kudwa ne yiki ka wuodi onge. Obe poko yudo rusa iteri. Koro jo luonge chine wa ero nyadhi miluonga no wazungu apili. Mm. No ero timo gik moko kaka wasungu ero timo. Koro ma wachako manyo sanduku maber. Koro wakawo time kwa manyo. Ekmini gino biro. Raila ne wacho gima winjire kabisa. Ng'ato kosetho mm. to ing'e ni seche ma kane kanyono mm. mokwongo jaluo thatha ni i tigo nduru ni i to sechege ma tayo ok sime dalano dhoot ok lore dalano eh. ji obiro chako bete dalano gichiemo mm. expense ma jodala manyiso ni koro bilo medre ka yes Bil medre ka, mochari bil medre, to jogi gin joma gin gi lit. Udwa medo gi gine ni. Jomoko biro ga biro to chiemo. An dalawa aseneno ka ji chiemo for two weeks consecutive. Koro oneno ka gini asara to gini en gima ekonomi. Sani ng'eni piny we consider gik makonyowa economically. Dhano choko pesa, millions of money, ni ni midhi chame liel, waelo onego wachok pesa kwa empower go ng'ama ngima, ng'ama dwaro business awa. Koro noneno ka olok business luxury moro ma hinyo jowa. En show off. Koro aneno bana Pamina Siginenjo iko kelo joka taring abich, wabe nyaka okel abich. En show off at the expense ma mar jo jogi. Ng'eni joma chon ne jodala contribute ga. Nasego mbaka no ka. Hmm. Jomo biro ywago emne biro ga. Ema kelo. Ena kaka hmm. ne Mudavadi biro gi dhok praboro cha. Hmm. Jomo emne kelo ga ma mach mokwongo ni yiko moko ga kanyo bang' yik ema genga ema genga wani. E kum ni bule gwende magenga ticha ku chiemo. Chiemo mene chamo ga kanyo. Biro ka en gik mokelnu mudong' nyaka gi moko. Koro ok ne nasara. To marwa ni emomiyo Raila ok ne dwar gini. Nikech ochopo kuma adier adier adier an ili all of us wasebedo wasebedo added with up moko mene ka ng'ato tho ni tiwacho ni budget wa mar mar liel en 1.5 ipenji to king'iyo gini to ng'enyne dhi chiemo gi gik moko an aseno liel moket nyaka bouncer marito maiti maiti mm. adwa kolo maiti chakia Il- iluonge ni bodyguard dong body nitie koro uh, robi odongo eh? um, apa ni king'iyo episodwa mogik ma, mane watimo e wach mar liel Yes. ng'ato ang'ata ma nyalo ng'iyo kaka iko joluo kitwa gi timbewa ne nitiere kanyo 72 hours Yes. seche prabiriyo gariyo anto Baba ohinya gi seche prabiriyo gariyo mm. to ohinyo joluo mang'eny yes. e weche 72 hours emomiyo samoro ne chopo mawa question sirikal ni uto wach mar 72 hours ni ugolo kanyo ugonwa kata screenshot waneye kuma nondiko mm. ni iike bang' 72 hours nikech 72 hours ichungo kenya te yes. gimoro amora ok timre hapa ni manto notimore mm. to bedo ni wach, uh, tho raila ochungo kenya te ok ber ne kata raila wuon e, ok ber ne kata en ok doher mondo otim mano to gimomiyo en noketo 72 hours I, I, I, I feel ni ok nokete ni mane sa monego yikego hapa ni embe notemo konyo kenya mm -hmm. nikech ka koro wachako ni raila ne wanyalo yiko kaka wadwaro to ne wanyalo chungo kenya ni for one month apim ni kaka ne wadwaro ni raila mm. Raila ni golo eh, airport mm. to gole airport nyaka li ne na holiday mm. mano gole gola ma joro mo airport nyaka li mochari a holiday mm. mm. the next day mm. en mar parliament mm. ana holiday ana holiday Mano wane jo, jo Kenya ng'eny ok wanya nene one day be. One day. Eh, parliament, parliament no parliament en mar jo mar the state. Mana state, state kende. Eh. Asti tere stadium. Eh. Itere tera ndala dek. Ndala mano to mano to yes. Ndala dek mondo jo Nairobi gi bi onene stadium. Hmm. Mai asti golo Raila. Icha kitere li one day. Eh. Nikech nyaka duoke. Eh, to duoke bo nene. To ki kidwa golo Raila gine, kidwa golo Raila e stadium ni duoke li mano kendo is a whole day. Yes. Koro mano nyaka ipangi. Nono to wakawo morticians wakawo watere godo eh. e Kasarani kacho beda beda kode. Asto mm. kigolo Raila uh, koro Nairobi mm. ni dwa Raila ok en ng'ato joluo. Mm. Raila en ng'ato jo Kenya. Mm. Raila ne luwo go ndara. Hmm. Ko gigo dinga ema kani ke ngeno ding ngene Raila humbe lach mi go mbudi wuongi. Hmm. Ogigo dinga ema kani kelo kane gari ochopo aero kano tinge gi Volvo station wagon cha. Hmm. To jo ne gidwa kadho mok gidonje aero kaka aero chiro lokga to gidonje. Yawuoyi notingo Volvo cha. Ahero ka. Ka. Ahero ma, ma, ma town matin ni. Dho Kobil ka. Eh. Kuma ogere Kobil no. Eh. Yawuoyi noting'o dho yawuoyi noting'o Volvo moting'o body cha boloko wiye bochomo bana ba. Kae kuma wadwa no dhiye. Jaduong' nyaka donj. Mano nogingo dinga. Ipani Mar Raila. Raila kane ogol every town ochung'ie. Raila ng'ina wasekawo one week kapod ine Nairobi. Kapod ine Nairobi. Wadakawo one week moro mondo Raila ochop Kisumu. O- City moro nitiere diere ka iluongo ni Nakuru. Nakuru. Mm. Jo Nakuru dwa chung' kode kanyo. Mano ochopo na ka e. Koro mondo ilore, mm. kolela ting'e ni miye two days. Mm. Onde na ndefu bufu la iwakayo. Mano nyiso ni nyaka ger Lee Funeral Home moro kondele. Koka mato Lee Funeral Home, luwe alwa gigani. Luwe alwa, ah, ma mobile. Gini eh. gache moro ma, mm. ma, ma tingo fridge moro iye kanyo. Mm. Ma luwe alwa. Mm. Asto, idhi ketu Raila ko sports ground ka. Mm. Gine ne, kumno kete ja. Mm. Be ndala dek. Ndala dek. ka warito joma a bondo aneno bondo mane joma a migori yes aneno video moro ka ka yeah. gotieno jo kimili jo kakamega mm. oromo gotieno to giwacho ni kiny wadhi u yani jok ma kuonde maboyo ma eldoret eh. biro neno raila joma obiro neno raila kae actually eh, 50% eh. moneno kata ma raila ka eh. nok gin joluo yes. ma, ma ka mano wa, wagolo wasenyono mm. two weeks wasenyono two weeks aso koro wadagolo raila koro wadatero bondo e, gi ndara dogang'isi ni nakadho kayudo ka ji nopong'o ndara ma raila ok ne nyakadho mm. ing'eni Raila kendo tiyo katiga 3 days kaka pok ochopo bubano hmm. aeto joluo wan ga gi, gi tim moro ma obiro yeah. kochopo kombewa ka yeah. akoro ah, golnwa uru go wanene ikawo dhok tiket e ikawo dhok tiket ah, Raila benye chunga kanyo yeah, wuoyo koro eh, uru dwa kalo wanade teto noko kalo waka bwana Raila boro dhia dhia bondo ochopo gi 3 days Raila doik bakoro kochopo bondo kore kedwa nene bondo mu mm. Raila doyik katin under mm. three weeks mano koko mm. kokase ahinya mm. kabe to one month koro 72 hours ni on the other side ema yangisi ni ana yie gi Raila mm. reasons mno wacho momiyo wabudho liel gi mm. naneno ka bishop moro mane mano somo ni sirikal ahinya cha mm. e, chieng' mane e, chieng' mane e, mar gine eh. ne ne TV to wacho ni nyamin gi notho mm. to okelne wach kane gin gi Raila go tramo gine gidhi timo function moko mm. the first thing mane Raila owacho ne sechego mm. ngise ni bwana kik ikan nyameruno ageno ni dhi yike piyo piyo yani no advocate everywhere mm. jaka kimba wacho ni jaka kimba ngin wood Raila mm. wacho ni min gi notho ka Raila olus wuon gi Raila olus onego bene ne gidhi Kalonzo yweyo oko ma Eh, weche go olal e wigi eh. eh, raila ong'ise ni bwana ok nyal yik babu kionge tawe anti ng'eno kadwa gan jobo ni ma iti bule mm. koro ma to extend tum na ndalo ariyo miya du asi mano extend mana gech ne noko mm. koro gini ok en gima wache tho ne ka lakini mm. gima no nego consider ni en to pogre gi jomo don en to pogre gi jom akendo yeah. ila nonge ngama en kose nokela apa ni nonge mo mi awacho ni a thora ila noketo gik moko ndalo adek moko kanyo stand still sirikal ok ti gimoro amora ok timre ji oloro kisumu ka kuonde mane olor olor ma ok inyal kata mana nyiewo kitungu koro can you imagine one month economy olwar olwar manyiso ni Raila en ohero wanya kethone en ok odwa ni eh, ok odwa ni wadhi asara iparo ni kaka ji an kane kane adhi e liend Raila gotieno chieng' mnitere cha godhiambo kwachopo kikadho majiwa around majiwa kisekadho ndori mm. wayudo ka jopikipiki ineno kaka jopikipiki gine ariyo kaken notuom gare ba githo kanyo mm. moko noicho notho kasarani bunde mm. moko ne stampido nyono nyayo yeah, yeah. within one month ing'eni girela ning'eni dodhi gi jadi Mm. Ji domedo tho, ji domedo tho. Aparo ni nene inene e yo matut ahinya mm. ok anene kamano mm. ni ka gi ndalo adek nitiere jok moko ma wa lose mane yes. e harakatini yes. Eh. koro de wakete one month kaka wadware ng'ato kaka an anto raila uiko 72 hours raila uiko one month wuuthowa eh, ma ok wawuotho maber yeah. ok awinj ka ywak ma, ma ginene pod, pod aywak en uwewa ka pod aywak Hmm? Koro aparo ni inene unene maber manyiso ni Raila be nosenene eh. emomiyo samoro en bende nowacho kamano nikech nodhi keto gik moko ne wadhi lose yes. mang'eny ka wakawo ndalo mang'eny kapok eh, which is very very true nitie gik moko ne dhi timre mang'eny nikech ginene lakini mm. koro wadoge e wan gi in muso lwete koro wadwa ng'eyo kaka gini applicable ni koro an kaka an awacho ni an to ikauru mm. bang'

Ah. Odhiambo osiepe ga nitie intiere to ok inono. Koro iyudo gi arambe mar ariyo. Mm. Eh, ne ng'ato wache online ka ni bwana inwiso lwete kik ihedhiri 72 hours ni dwano iki 72 hours 72 hours no kata mana yien mobar monego tedi liendi ojuok pok otuo a ah, donga nyalo wacho niya kudwa mm. ika 72 eh, hours abro nyisou gik mufogo mm. manyiso nyaka losnu kendo gimodhi utim eh. kik chiem e lienda nikech ang'e ni mondo mondo many chiem e lienda you eh. need more hours yes. eh? kik urwak na law machalo kama eh. kik uika gi sanduku machalo kama eh, to bill mar hospital kar bill kanye ma unyalo gino unyalo singolo Ka- kata Kalo- title deed nitie ka- jok ka ma kata nitie. loan onge Ah, joma onge lo to koro ko- konyo tek nikech kanyo iwacho ni ka musa lwete iwacho ni odwa ni oyike within 72 hours awacho ni 72 hours no yien mobar ni idwa tiri gi linde pok otwo 72 hours no idwa nyiew diel Ni- midwa te- midwa yien- tede- yien mitedo ni nyaka bar ma Eh. two 72 hours ni idwa tedi idwa tedi idwa yang diel e liendi to diel koru inyiewo gamna chieng' chiro chieng' chiro pok ochopo en tuesday to itho wednesday itho e tok tuesday but en nyaka rit tuesday moro cha hmm. eka yudo kuma inyiewe diel 72 hours ni hmm. itho wednesday idwa joma yiki oter wach nie kanisa hmm. kanisa be rito mondo be rito mondo aha domnika jo katholik luongo ni dominika chuo eh. mondo bang' lemo ma sande gigo piny gine wachni to 72 hours ni okitho kendi e kanisa eh. maya ere arus moro nitie mabe onego bed ni kanisa dhiye koro 72 hours ni en achievable mm. mana ka ng'ato oikre ne liende an aneno ka ma, nen matin shikuku emno kunyoga liende jadon matin shikuku aparo aparo bo nyiewo sanduku mm. mm. apani kedwa ni kete 72 hours mm. To gik ma ditim sani tim. Molo to bill mar osuptal gi mochari no ema ichakgo. Nikech modong' to we can do without. Ing'e ni ok nyal yie mondo ogoli e mochari ka ok ginene. Ok i- ok ichulo bill. Yes. I, I Oh, have, nitiega- nitiega- nitiere kata nitie mana nyaka ket- inyalo singo title deed, it's, uh, it's allowed. Niti- nitiere watna moro ma joka notamre mowacho ni kata un kudwaro gole yath otie dende ok wanyal weyo olo koro Actually county took over mob the more otere to kaburini. apani culture wabe hinyowa matin an natiyo gaga kan masai aneno gi wang'a ka masache ing'eno ok givalue ga jomotho ahinya kaka wan masache ka nobiro omo maitigi to ng'isi gini bill 1 point something Baba, ai milioni mtu amekufa to giwuok ka joma dhi lalre gidhi- Gidhi giwacha ne wachgi no. kata kane gidhi ba Ah, ok udong' go ya. Bilion osetho. Hmm. Giwuok kage ma gidhi wacho wacho ne kaka Masai nodhi. Ok wawach ni ka un gi bil mar mar mochari 1.2 to udhiyo. Amano to ok wawachi. But 1.3 kadhi mbele to nyalo dhi adhiya. Nikech uh, aparo ni value ng'ama ng'ama ng'ama osethono generation manyien mabiro ni mm. gi paro ma ji paro godo kamae ni mm. to ok bi neno kaka joma chon ne nene yeah. uh, kwarwa ne en uh, gine ne en uh, ne en jathieth mm. machon ahinya kwar kwarwa mm. inyisa ni samoro niyomoga kata mana jokisi mondo obi othiedhi to unfortunately jogi ne thoka Koro ka githo kae, wan ga gi lowo moro dala miwacho ni noikgie. Ne ntiere gi, nomiyo joka options. Ka uonge pesa manyalo golo ng'ani ka, madwoke dala. Nitie nyaka jo Taita, Taita, Taita gi Kisumu bor jo kama. Gi gari ma chon. Koro gi maiti. Chon ing'e ni gari ma kane wuok Bondo kabiro Kisumu ka to tieko one a whole day. mm. baba biro bascha mm. narobi to kendo tiko mlej koro taita mm. koro taita tida dhi gi maiti bende koro samoro no negotiate ga gi joka to joka nyise ni ah, wan to ok wanyal dok kode mm. ka intiere gi kari moro we, kaka daktari mm. to ketnwa godo koro wan, ne wan ga gi lo moro e tie aora kocha cha ema ne dawa ka gonwa mbaka to nyisowa ni niikogie manyiso ni they did not uh, value nikech nyalo margi mm. Omiyo Musa olwete ja 72 hours ok nyal apply. Aparo Dailane wacho ni bwana uh, ka ng'ato tho koseyudo sanduk gi kama ike gi kaka itere kuma ike no mago emana wacho ni priority eik ng'ato kotho mano wasiu ni bill mag osiptal gi nene mago be sikni omakre gi ng'ama othono eh. mano waatach gi kumoro achiel koro wacho ni koseyudre hmm. gima ne litne ni choko liel for two months nidwa hayago kata ring idwa tim gang'o idwa twang'go lewni nitie nanga moro kama itwang'no e pite rwake dichiel ing'isa one event en nanga mirwake one event to beche tek to beche tek sibel biseneno kata sanduku sani beche Liel nitie ing'eni ing'eni sanduku ema wacho ga ni shida mar ng'ama loso sanduku ma samoro be dayiene no ogo bei matek. Mm. In kata ka it iuso mena ka, ka donje odi tinyalo nyisa ni ah, omena moro na awaro kae mm. e, e timri nade mm. dhi go deo tinyalo dispose easily mm. samoro kata ki loso ginene iloso curtains mag otgi. Hmm. Anyalo donjo e odi to aneno ka material moro nitiere kanyo to inyisa ni ah, ma material ma nyalo loso timre nade? Eh, inyalo ng'ama loso sanduku ing'e ni en kata ode ok onya wacho ni eh, bed abeda e gino alose to pok atieke bed eh, abeda kanyo. Jiengri kanyo. Eh, and then it's a one time job. Nan aseneno ng'at ma ne dhi odhi ka bamena Kano ka odhi ka hmm. nyiewo sanduk en gi mon ariyo to chiege notho. Hmm. Koro bagen gi just lo sanduk bich sanduk. Gibagen to chiege mago no be, be, be, be olawo wiya matin to fuolo. Mm. To onyiso ja sanduk cha ni bwana los na losa bei. Kata man go ni be pod chiega donge joko fuolo abo duogo kama chiegi ni. Abi duogo.

Koro ing'e ni sama waginene wane, wane, wane, wane failed wane location koro washut cha mm. Koro upenjo penjo moko mopogore, upenjo ni sanduku ni pesa di boyien wawacho ni e sanduku ni ber mm. nikech adier nitiere moko kacha cha mana neno ma wach ni e sanduku ni ber boyien wawacho en piny ma bende kichak idonje oyiene wacho ni sanduku ni ber ah sanduku ni ber ok oyiene ng'ato nowacho ni bwana ng'ato aneno koyik ng'acha gi sanduku maber sanduku ma nyamiyo kata gombo thoya bas ambe nochopo point moro ma samoro nochopo ma ne nitiere shot moro ne wadwa kawo ka ng'ato ywe mm. sanduku ywe, ywe wang'e kiyo cha koro sanduku ni nolose ma mondo ikaw shot no nyaka idonje e iye tibed eh, ki, e, kiwako koro ng'adwa donjo ng'ama eh, dwa donjo nadonjo eh, ah, koro in fact apakoraga ni Ka dibed ni anindo to mano ok dhi bedo odiechienga mokwongo donjo e iye kanyo. Mm. Omiyo omiyo jo ohala mag sanduku mar liel kaka okete mm. emomiyo mondo ik dhano chando wiwa moingo kata ka ng'ato tuo. Ng'ama loso sanduk cha boyiene kata wacho ni ee eh, sani ohala rach. oyiene koso wachacha gi chunye no ala rach sani kata diere diere ma kolera muoch cha bende onya wacho e gin e gin konena ne tv ni ah wala to dibet maber lakini onya nyiso landlord ne ni eh, tich biro tich eh, biro eh, hmm? ino no news cha wewe bwana ngina ni giwachini hmm. lakini wigni hmm. nyicha go kata mbaka go siep na ni tich mitiyo no be en tich ma ka landlord ni onyisi ni ada ni kore miya advance gi tiji no ichula for 3 months mm. eh service ni kata product mi usono eh. mi ago moromo 3 months ichule gi service ni eh ichule gi service ni loso na sanduga dek tie ba ba tija ap ap aparo ni giketo liel bedo eh. chandowa emo mi osebedo kwa kata 72 hours cha mm. watemo manyo kaka musol wete nya manage 72 hours 72 hours poko manyo kata joma dwa kunyo buru bo manyo ni gi changa mar 5 liters agwambo tenga ineno kikunyo buru gi excavator Excavator, yeah. An aseneno ng'ama ikunyo bure gi saruru hmm. ochopo kara kara kuma ikunyo buru kara kidini. Kare kidini. Koro chuno ni wawe. Mach. Chuno ni wawe. Ah. Kendo joluo were superstitious. Joko believe ni mano ng'ama tho ni ok dwadhi. Koro iluongo kware gimoro to pake. Pake ng'ane dhi adhiya gi muolo. Kidi wang' ne dog piny. kidi to mila mila mach koro ing'eyo ni hmm. sama ipake ni to jo ngufu energy bi medo hmm. energy medre because hmm. that is the only way to do it lakini you know ka joluo nigi a lot of superstitions around that mm. eh, gi believe ni ng'ani no, no nitie kaka okod okodwa eh, kuri mm. aneno kiluongo kwargi kanyo to kwargi biro to gweyo gweyo uh. lakini ing'eni sama ogweyo to jogi kunyo koro jogi chiwo credit ni, ni pake ni pake mm. ni pake ni ema omiyo gine dhi lakini hata aneno ka gichiwo credit the wrong place mm, jo makunyo gi nguvu med, med gi gine 5 liters to be 10 kigogo igogo mm. mani ngeni mani ngeni ingeni wacho 72 hours mm. to yudu ka liendi mm. ne wiki di tingeni lele bek mosa chak kunyo ko yene chik umo mondo chak kunyo kamano mondo chak kunyo kamano yes koro Agombo to mare nokuny gi tinga. Into ing'eno mari dok unyaka kiny saa abiriyo monego 72 to wadi wadi adeya mm. robi mm. ato adwaro ni mondo abede eh, kuma nyalo wacho ni 72 hours ni ema mm. dhano kata dhano owuon yeah. onego bede wawe mire budget mang'eny ahinya yes, wadog adoge kata mana kata ka ber to obed 48 hours yeah. mondo ka muso lwete gimoro timo yes. to immediately mi ichiwo ywak ne yes. to wan gi komiti mar anyuola mosebet ni aa luonguru joka ng'ane obi otimre nade ochak kunyo luonguru joka ng'ane otim kama kama gimoro amora minyalo tim ma wang' ne monwa kowe cha mm. ema wachak timoga kele penjo discussion moro mm. uh, nitie organizations moko kaka biluongo nying gi nitie mm. organizations moko matinde nigi package moro mar funeral you can save for with them mm. to kitho mm. gichung' e sanduk gichung' e tent, gichung' e mm. dhiang' miyang'. Mm. To gin osekelo argument along ginene kabisa. Mm. Siepna moro nowacho ni en to konya contribute e liende. En you can contribute anything kongima. Mm. Kotho to gimoro anything monya contribute e liende en mna body nen tho neno kende. O contribute kendo mondo odhi ocham. Ngeche owacho ni ere kaka idwa invest e liende to odwa invest e ngimano. En owagiwu ni kanya uh, kanya investor invest gimoro amora katho to badho wen ase contribute body to uh, in other way contribution no be manya miyo wa chiw 72 hours ili paro what is your stand on uh, gima investment bedo ni a investor last tona, respect eh. eh. last respect mondo kata koro kata kawacho 72 hours tawe namba moro kwanza mata nya kata yiki 24 mm. koro in fact koro anyiso umana ni call this number yes mm. to, to achieve 72 hours Aparo ni um, dhi mar dhano hmm. en lit ne jomodong'. Ng'ama odhi apa ni en to tieko wuodhe kata ka bed ni en bo winjo lit but en otieko wuodhe but en lit ne jomodong'. Hmm. To jomodong' be ema yudo pek saliel. Hmm. Donge. Koro jomodong' mayudo pek saliel gi en chiku mondo un ema uchak wacho ni an to aneno niya mondo ng'ane kik bi miya pek. Ok en chikna mondo awach ni mondo kik abi amiu pek. Itemo wacho ni Iwinjo? ka ng'ato dwa invest e liendi to joka ema invest okil. okan ineno Gima kaka bi- gibiro chiemo dong'. gi- gi- eh, gimomiyo awacho kamano aneno ka gini nokelo shida kabisa kane ng'ato noyudo ka okawo kipande dagi oketo dagi e gino chulo ne dagi anyuola nowacho ni ok I- Igombo ni dhano otho. is- isekete e list mar joma dhi very soon To dhi to ng'ino dhi dhi. dhi to kata jogi Kata oneno- wan. eh, ochopo point makata eh, very close mokanya disclose ni nitiere ineno gi miwacho no mm. kijoin mondo machua there must be a period of time ah, ok idonja donja ni, ni, ni robi kawuono ochako golo mia to kiny mtoko ogwe robi to ni koro ah. To ka koro mdogo goya to no no nyaka imbi tiek uh, kata mana 6 months moro eh ma kata ka ne en mia pa week kata ka ne en ang'o to waneno ni mane member wa

mimi nyono koro koro koro literally dead line dead line koro koro eh koro to kata ka gimoro time berbere to berbere aparo ni ne jomodong hmm. emonego kaw pesa okan ne ng'ama ngima ok niya ni an akan ne mara ka wan makano ni tan makano ni an matho ato akano na mano koro accident accident timore ga accident to timore ga to onego timre mm. akwayo package eh? mm. kik otimre ochalo health cover health mm. cover ok ing'e ni biro bedo matuo koro akwayo ni obed kaka package mm. to package mar tho obed duong nikech mortality rate uh, eh, koro ing'eyo ni e familia wa ni nitiere familia wa moko ma ji thoe mong'e ni kang'ane cha to ji to thoega eh. A family, a, a family extended wa extend kiko bed individual an mae gima nenoga mm. ng'ama chule ng'ama chule ni kata familia ni nyalo chule kaka health cover kik abed na chulo achulo ni to okay. obed ni wan wabiro ga chulo gini mondo ka any family member onindo to they can take care. Bana adwa no. Kiko bed ni ya. Adwa no bed gi reality. Eh. Ingene ngima wa ng'eny ji family wa kam gam na in sama ng'ato tho. Mm. Keto ji nwa chak churu chulo ni ji ok dhi winjo. Mm. Gech eh, to one side en monya mi wa achieve mm. 72 hours. Lakini luo culture mm. be oko oko yienwa anticipate death. Death yes. E ma ina no kakata ka in fact dire mne shukukolo susanduge cha ne ji wuoye kabisa. bokunyo nyaka bure mm. but culture be en dynamic apa nitie culture moko ma kaka piny change kaka piny change to onyalo eh, adok ana ana paro ni kinya nyiewo sandugi ngech gima ng'eyo ni koko chare mtoka dhi gweyi kawuono mm. tidhi nyiewo sandugi mtoka ok bibiro gweyi ngech nyiewo sandugi hmm. mane naena ni mtoka ogweyi agweya en coincidence eh. ni nyiewo sandugi mtoka dhi ogweyi hmm. kwani matin sikuku dak ndaladi bang' nyiewo sandugi higni mang'eny tira kosekunyo nyaka bo nyiewo nyaka dhok midhi chame liende. Ng'ata ilano kata kowacho ni yika after two hours. Pod udon reko there. One minute watieko. but, but, but uh, gimomiyo awacho kamano Robi, mm. o, ok en gima rach mondo ng'ato okaw pesa kakete liende. Yes. Liel mamari. Lakini gi luo kitwa gi tembewa kaka wan be ok onego bed ni wa anticipate tho. Mm. Aneno niya, kik achok pesa mibiro ika godo mm. lakini an gi in gi owetewa duto wachok pesa ma ka ng'ato kuomwa onindo mm. to ok miwa pek koro bed welfare, koro bed welfare moro ma joma jomobiro ni ginene ni, ni waket wa, wa pesa e, e gine mondo gibiro kelonwa has gibiro kelonwa ang'o o approach wa kaka familia to gi extende matin kik gikete nuklia ahinya ma ng'ato bro gombo ne wadgi tho eh? gi extende obed e anyuola moro maduong' mondo ka wa, wan gi shida e anyuola to jo anyuola nyalo wacho ni ah, wan to wamakrega gi jo jo Robi Farewell Home gin ka wayudoga msiba to gibiro biro wan kaka anyuola mar jokodongo iwinjo lakini kikete mm. ni koro robi chulo mare an bende achulo mara ng'ane chulo mare ango mar welfare no miya uh, topic moro ka bende adwa nowuoye matin mm. eh, to some point an diere moko nan gi buche buche gi mm. but i would say kuma nitie ka nini an naweyo nyaka buche nyaka man machako mm. diere moko na bet bang'iyo iyudo ka 80% of bura ma jowa cho ma, ma jowa join gi mm. gikonyi mana chieng' mitho iwinjo ka iwacho ni ebana eh, ineno kaka ne wayiko ng'ane maber many kaka ne sama inya donje many kata bura moro minya donje macha wanyone sanduku gitwang'o nanga gibiro kanyo gin investing for death while buchegi onego gibed gik moko ma kind of pyramid en gik minya in sani in file maker idwaro kamera to ionge go in gik minya kawe pesa Inya Obed kawe kilo mo- pesa, eh. obed obed merry go round but iyudo ka makwa kwanza ma- nitie mag mon mang'eny gi mag kanisa gi ka mana in seche mitho kendo iwacho ni bana eh in ionge kata ionge kata bura mintie kitho to ibiro yiki nade bana an ka tho kata chika kiyika an ka tho kata kuwang'a fry pare na kia Ing'e ing'e ni Robi gima kelo ma en luoro mar joluo moseketo ni the highest level mar kuma piny obagie yes. en sama iyudo tho uh. olwar e dala u olwar e dala ni kang'ane koro wakawoga ni mano is the highest point yeah. ma, kata lowest point ma ngima nyalo terie yeah. to kisedak e ngimani to an, an gini awache pile mm. to ji ok agriga koda the lowest point mar ngimani iyudo kapod ingima mm. ok kisetho e mm. in owuon sama piny odicha odii kapod ingima in gi famili in gi nindo ke eh. moro na ward mane lowest moment mm. o chiew to iro ka ohandi owang mm. bagi lowest moment iwinjo ka gimoro timre kori tuo yes manyiso ni nitie kuma lweti moro chot moro ni eh, gima inyalo timo mondo kel pesa koro kel pesa koro golo apa no duoko oduoko mana gima iwacho cha mm. thoe mari liel to marwa eh. matiende lowest mari en kingima mm. but thuni en lowest moment mar joma iwe chien bas koro kudwa choko ne ng'ato pesa sa tho um. une muchoki ok yes. anachoko eh. na mara nang'o une muchoki tichoko ni mna kibi ichoko ni mar ng'ato e koro amba dhi achok ne ng'ato eh ka chok ni ere kaka donge to ka koro ng'amo ngechi ongechi jimwa ni mm. shuwa ni in midhi kuongo tho e, e welfare no eh. but uh, welfare welfare en, en broad mm. ok ni gikonyoga mana ng'ato satho kata an aseloso grube eh. to an uh, group ma loso recently en mar konyi kingima kitho be nitiere e clause constitution mm. lakini mm. priority, priority nitiere yes. kingima ok wane kihinyri gimomiyo group bende walose mondo wang'e financial health mari yeah ok ni ngimani tu mar, mar normal health but financial health niya kamoko banya gocho ne Robi mondo miya gimoro to ibiro ng'e mana mae kinenoga kaka Robi bende samoro wadwaro prariyo ire to Robi oro prariyo Robi oro koro manyiso ni ka koso to wan ji apar kata ji mia to ok anyal koso nikech ang'eyo financial health mar ah, ng'ane mm. seche moko ma wuokga kae ana donate blood after every four months idware ga three months but amedoga achiel mondo at least omedre dong awuoga dhi donate ne ng'ama onge go mm. kamane kaka wan bende watime group niya samoro ma ng'ato onge godo ma ng'ane chaya chal midhi lor ne dhot cha how do we come in sama biashara ng'ane wamonita wa nyaka biashara ni ok ni wamonita ya ahinya wang'eyo ni ba be iwinjo maber to be wanyago simbe Hmm. Ng'ane ne nigi thum moro eh, ng'ane luongo ni ng'a dola hmm. simu wagoyo Japan kucha nogola hmm. eh. be wantiere gogola wa moro eh, monya gone simu ni eh, ogola amoko orna gimoro e group kanyo obed nonyalo konyi it's a welfare kingima ok kitho bereavement nigi class ne To kidwaro mar bereavement to hmm. manye jok manye waluongo nyingegi ka mondo ema odhi okonyi. Kachopo kuma tieke gima adwa wacho ni an ta advocate no embrace iko within 2 72 hours. Oh, not exactly 72 hours lakini short yani. Wabed kik wabudh gi hmm, maiti. Kik wabudh gi maiti. Eh, tu uh, nyasi mar liel motimoni. Hmm. An stand na en kama. In Paminas, ka in gi nyalo Mokistrain, the word en okistrain, ok ichukri mondo imi ji chiemo gi tent. Kia in gi nyalono, ma kata within 72 hours inya pidho ji, inya keto tent, time atima, ise- you are allowed to celebrate life mar ng'ama ihero. Gima rach en ni idwa ni celebrate e level mok inyal, koro iketo maiti one month, nikech iketo ji chokoni. Mano ema rach. Yik ng'ato according to Level. level ni. Yeah. Oka, kapo ni ngech kata ring ni ben tich ondiko ji jowago be nyaka chiem nyaka chiem eh gi ondiko ji mang'eny mabe gi be mabe ok rach hmm. koro gima rach en ki strain uchoko uchoko pesa ma ok ne nya chokre kaka ni tuo ni ji dhi chamo ni dhi timo ang'o omiyo ng'ato budho the fact ni ukawo two three weeks four weeks kuchoko ni ng'ani pesa liel kata ring which means ndok kunyal matin u strain go already Mm. Ineno ka agwambo gino kino strain. No wacho 72 hours gimoro amora nela. Ko kinya strain be tidwa time gine ne onge rach. Ng'ama tami celebrate life mar the loved one. No? Oh. E to kiko bed wawamiyo joma nigi lit asara. Gin ga asara already. Asara mar tho onge kaka inya duoko. Onge kata utimna liel no mo bu- bu ulos sanduk ma bullet proof. Nawinjo ka jowach jo johat wach wacho ni sandug agombo en bullet proof. Tapenjo ni bullet proof mondo ogeng' ang'o? Ng'adwa ng'adwa goye gi bunde. Ng'adwa nego ng'a osetho. Ne en gi air conditioner nyaka wifi ne iye. Jo mbaka koro. mano, ki, mano ka ni idho pikipiki kia bondo kata gachi, jo, jo pikipiki ma bondo nigi intel kata gache moti kisene nisan moti ma chung kamoro amora kisene nisan ma kamoro amora mochung'e to driver be lor eh. mbakni go ne iye kuonde go oh. eh. eh. katieko to awacho ni pod warwaga gwambo chuny mm. piny ne waywagi nyaka chieng' podi ne pachwa mm. eh, mane uriti uru masani kawuono erokamano